Għeżież telespettaturi, fl-ewwel servizz tal-programm tal-lum qed nippreżentaw pubblikazzjoni li hija fonti ta' tagħrif dwar l-istorja tal-ilma f'pajjiżna. Il-ktieb A Thousand Years of Water, A Maltese Story of Sustainability huwa pubblikazzjoni tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma u sar b'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta. Joffri tagħrif interessanti ferm fuq kif il-bniedem f'Malta, mal-medda tas-sekli, kien kapaċi jisfrutta din ir-riżorsa importanti għall-għixien tiegħu. Nistgħu ngħidu mingħajr tlaqliq li l-pubblikazzjoni hija vetrina tal-istorja tal-ilma f'pajjiżna. Huwa ktieb voluminuż ta' 498 paġna, editjat minn Stephen Zerafa, b'disinn u fotografija ta' Daniel Cilia u mitbugħ fl-istamperija Printiet ta' Raħal il-Ġdid. Erbatax-il awtur, ilkoll esperti fil-qasam tagħhom, jippreżentaw sittax-il kapitlu li jinkorporaw epoki differenti fl-istorja ta' pajjiżna u li jiddokumentaw l-istorja tal-akkwist u l-immaniġġjar tal-ilma fi żminijiet preistoriċi u dawk medjevali, żmien l-Ordni ta' San Ġwann f'Malta, il-ħakma Ingliża sa l-iżviluppi tal-infrustruttura assoċjata mal-akkwist u l-immaniġġjar tal-ilma fi żminijiet iktar riċenti. Flimkien ma' bibliografija ddettaljata, il-ktieb jinkludi wkoll introduzzjoni mill-President ta' Malta Doctor George Vella li stqarr illi l-ġenerazzjoni tal-lum forsi ma tapprezzax il-benefiċċji taċ-ċertezza li wieħed jiftaħ il-vit tal-ilma u dejjem isib ġej ilma nadif u tajjeb għall-użu. Tajjeb li wieħed jiftakar kemm batew ta' qabilna biex kellhom aċċess għall-ilma nadif u sikur għal saħħithom. Kull kapitlu huwa akkompanjat minn bosta ritratti spettakolari ta' Daniel Cilia flimkien ma' pjanti qodma, dijagrammi u riproduzzjonijiet ta' pitturi minn artisti tal-passat. illi jfehmu b'mod viżiv is-suġġett li jkun qed jittratta l-kapitlu. Il-Korporazzjoni ħasset il-bżonn li tirrakkonta l-istorja interessanti ħafna ta' 8,000 sena ilma f'Malta. Il-ktieb għandu ġo fih sittax-il kapitlu li jibdew. L-ewwel kapitlu jibda fuq il-ground water, imma kif saret Malta, jiġifieri x'kienu l-forti, l-ispazji u l-proċessi ġeoloġiċi li saret Malta. It-tip ta' blat differenti, għalfejn f'ċertu blat ikun hemm ilma u tip ta' blat ieħor ma jżommx ilma u hemm spjegazzjoni fuq il-ground water, sewwa l-ilma tal-pjan. U mbagħad hemm ħafna iktar affarijiet interessanti. Hemm l-ilma fil-preistorja. l-ewwel bniedem f'Malta kif għamel kif biex iżomm ftit ilma fis-sajf. U mbagħad għandna kapitlu fuq l-ilma fi żmien il fi żmien Puniku u fi żmien ir-Rumani. Hemm ieħor fuq l-ilma fi żmien il-Medjuevu, fi żmien l-Ingliżi. Għandna kapi għandna żewġ kapitli interessanti ħafna fuq il-qwiel u l-proverbi Maltin u l-kliem Malti li għandu x'jaqsam mal-ilma. Fuq it-tradizzjonijiet, għalfejn pereżempju ngħammdu t-tfal bl-ilma, minn fejn ġejja dik mill-antik ħafna, ir-reliġjonijiet differenti x'jaħsbu fuq l-ilma, l-istorja tal-ilma. Għandna kapitlu wkoll twil interessanti fuq żmien l-Ingliżi, ieħor fuq l-ilma, fil-bliet li għandna fis-swar, ġewwa s-swar, pereżempju, jekk inti ġejt attakkat u l-poplu kellu jidħol jistkenn fis-swar, irid ikollok provvista tal-ilma. Għalxejn ikollok l-ilma barra u ġewwa m'għandekx ilma. Ħasbu għaliha wkoll, hemm l-istorja interessanti. Hemm kapitlu ieħor fuq l-infrastruttura storika, jiġifieri l-materjali li jintużaw, l-ewwel konkos li ntuża Malta għal dawn l-istrutturi. Hemm ukoll l-istorja tal-disalinizzazzjoni hawn Malta, meta fi żmien konna ngħallu l-ilma, l-ilma baħar biex nagħmlu l-ilma ħelu. L-istorja tal-reverse osmosis. Hemm storja wkoll fuq id-dranaġġ għaliex pari passu mal-ilma, maż-żieda fil-provvista tal-ilma, għandek żieda fid-dranaġġ u trid teħles minnu. Kien hawn ħafna mard, ħafna mwiet ukoll hemm f'dak iċ-chapter. U mbagħad nitkellmu fuq l-istorja tal-funtani f'Malta. Storja interessanti wkoll fuq kif twassal l-ilma fil-Belt Valletta. ta' Bontadini li kien il-perit li wassal l-ilma. Hemm ukoll storja tal-30 sena tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Il-ktieb huwa fenomenali, speċjalment ukoll ir-ritratti li hemm, il-fotografija ta' Daniel Cilia. Huwa. Inkredibbli u żgur tieħu pjaċir taraha. Matul din is-sensiela kienu diversi l-pubblikazzjonijiet bit-timbru ta' Daniel Cilia. Dan mhux biss għar-ritratti sbieħ li jsebbħu l-paġni iżda għall-istess preparazzjoni tal-ktieb, il-140 wieħed tiegħu. Żgur li għal Daniel, imdorri jiddokumenta rkejjen popolari mwarrba tal-gżejjer Maltin, Din l-isfida rregalatlu esperjenza indimentikabbli. Il-ktieb huwa differenti minn ħafna kotbuħar li għamilt, rajt dan il-140 ktieb li għamilt. Imma għal kontrarju ta' ħafna kotboħra, kien suġġett kompletament magħmul biss, għamin maħdum biss għall-ilma, għall-istorja tal-ilma f'Malta. Il-sabeħ tiegħu kien ukoll li kellna awturi tajbin ħafna li Qabel ma bdejna nagħmlu l-fotografija kien lest il-kitba tagħhom b'sens allura jiena qrajtu, flejtu, tkellimt mal-awturi u hekk tgħallimt ħafna fuq is-suġġetti li kont ħa niġbed. Allura pereżempju jekk wieħed ħa jidħol hawn ġewwa fejn qegħdin in-Naval kont diġà kelli idea meta nbena, għalxiex inbena li naturalment jagħtik possibilità l-fotografija li tidħol ħa għax taf li trid turi din l-istorja tiegħu. Ġifieri mhux qed tagħmel fotografija biss għas-sbuħija tal-arkitettura ta' ġibjun bħal dan, imma trid tagħmlu b'mod u manjiera li min ħa jaqra l-ktieb u jara l-fotografija mal-kitba li jkun hemm fil-ktieb irid jamalgamhom biex jipprova jifhem l-esperjenza li jien kelli meta kont hawn ġew nagħmel il-fotografija ta' dan il-ġibjun meraviljuż. U bħal hawnhekk hemm ħafna postijiet oħra. Ġifieri kien hemm postijiet li jiena min jaf kemm-il darba ngħaddu minn maġenbhom bil-karozza u laqqas timmaġina bħal m'hu hawnhekk, pereżempju hawnhekk qiegħed qrib l-airport, eluf ta' nies jgħaddu minn maġenbu u ħadd ma kellhom idea dil-meravilja ta' arkitettura li meta bdew joħorġu r-ritratti Ġejsu tawh laqam, ħa ngħidulu hekk, il-katidral ta' taħt l-art. U bħal dan hemm ħafna postijiet oħra u hemm postijiet oħra li għax hawn ħafna minnhom li ma stajniex kollha kemm huma anki ndaħluhom fil-ktieb għax hemm limitu kemm wieħed jista' jpoġġi, ma' ġembna hawnhekk hawn uh, Taskinas pereżempju, reservoir mibni b'mod differenti minn dan, ħafna ħafna iżgħar minn dan, Imma l-arkitettura tiegħu hija bellezza wkoll u f'dak il-każ jien il-fotografija ma stajtx nidħol ġo fih dal-ġibjun għax mimli bl-ilma, allura kelli nniżżel il-kamera ġo fih. Bil-kontra, ġifieri dan ikollok sitwazzjonijiet fejn jekk inti ma tistax tmur, illum hawn l-apparat li tista' ddaħħal anki l-kameras taħt l-ilma u tiġbed l-esperjenza mhux ġast ta' fuq l-art imma anki ta' taħt l-art u ta' taħt l-ilma. Kellna esperjenzi pereżempju fejn f'Ġibjun jidħlu jnaddfuh bi scuba diving u jiena dħalt magħhom bl-iskuba u nżilna propju ngħumu ġo dan il-ġibjun li għadu jintuża sal-lum. Esperjenzi pereżempju li tgħaddi minn taħt il-tunnels li hemm taħt ir-Rabat li dawn huma antiki minn ta' żmien l-Għarab. Jiġifieri dawn l-Għarab kellhom sistema li biex jieħdu l-ilma minn naħa għall-oħra kienu jagħmlu dak li jgħidu l-qanat, tunnel li minnu kien jgħaddi biss l-ilma u dan għadu għaddej u għadu għaddej l-ilma minnu sal-ġurnata tal-lum jitlaq minn fejn tal-Virtu jew minn xi mkien hemm qas nafu eżatt minn fejn jitlaq imma jgħaddi minn taħt ir-Rabat, jgħaddi minn fejn is-Saqqija, jgħaddi minn fejn il minn fejn il-Knisja u jibqa' ħiereġ iktar 'l isfel fil-wied. Dan timxi minn ġo fihom u tistagħġeb kif dawn tħaffru mal kważi elf sena ilu u l-istess anki iktar 'il fuq jekk tmur lejn in-naħa tal-Imtaħleb hemm tunnels li jitilqu minn hemm, again kienu għamluhom ta' żmien l-Għarab, naħsbu li bdew fi żmien l-Għarab, u dawn fi żmien il-Kavallieri għaqduhom ma' xulxin u ħadu l-ilma l-belt. Jiġifieri aħna pereżempju naraw l-akwedott, kulħadd jaf bl-akwedott li hemm, imma l-akwedott il-biċċa l-kbira minnu huwa taħt l-art mhux fuq l-art. Hemm biċċa pereżempju teknoloġija inkredibbli kif fejn jispiċċa l-akwedott, intu dieħel Santa Venera, hemm torri, dat-torri jippumpjah 'l isfel, bil-pressure li ġej mill-naħa ta' fuq ta' Malta, dan jinżel 'l isfel, jitla' 'l fuq, hemm torri ieħor ġol Ħamrun jgħidulu ta' San Nicholas, Saint Nicholas, u mbagħad jinżel bi pressa ikbar biex jasal sal-belt. Jgħaddi, jiġifieri mill-Furjana, hemm torri ieħor dak ta' Sarria, u mbagħad jibqa' sejjer biex jidħol il-belt. Imma ħaġa li ħafna nies, u jien lanqas kont naf, li dan l-ilma kien jgħaddi, jiġifieri minn taħt id-ditch tal-belt. Jiġifieri ma kienx jgħaddi, jien kont nissopponi li dan forsi jgħaddi minn mal-bridge. Imma le, dan kien jasal sa fejn hemm il-foss, jinżel 'l isfel u jerġa' jitla' 'l fuq bi pressa biżżejjed li jkun hemm il-funtani tal-belt fi żmien il-kavallieri. Ġifieri l-istorja tal-ilma hija affaxxinanti waħda mill-oħra tibda, aħna l-ktieb jibda minn żmien il-ġeoloġija fejn l-ilma sab ruħu taħt l-art li għadna nużaw l-aquifers li għandna llum, u mbagħad jgħaddi mill-istorja kollha, mill-istejjer kollha tal-istorja ta' Malta, mill-preistorja sa żmien tal-lum prattikament. Illum it-teknoloġija hija wkoll fenomenali, għandna reverse osmosis li qed jagħtuna l-ilma tajjeb li qed jitħallat mal-ilma li ġej minn dawn l-aquifers minn taħt il-baħar ma' taħt ta' taħt l-art, ġifieri mill-baħar ta' taħt l-art, u kollha jingħaqdu ma' xulxin biex jagħtuna ilma tajjeb għax-xorb. Il-ħaġa oħra li jien personalment ma kontx naf huwa x-xogħol enormi li hemm tal-ħaddiema tal-Water Services. Dawn jaħdmu bil-lejl, jaħdmu jieħdu ħsieb id-dranaġġ, jieħdu ħsieb li jekk ikun hemm xi ilma li qed jintilef taħt l-art jagħlquh malajr. Waħda mill-fenomeni kienet li kien jintelef ħafna ilma fil-pajpijiet antiki, din prattikament illum il-ġurnata inqetgħet kompletament. Jiġifieri kienet esperjenza ta' ta' storja ta' tmint elf sena kif jismu l-ktieb illi lili li kont fortunat biżżejjed li għamilt ħafna kotba fuq ħafna perjodi u storja ta' Malta, din kienet fetħitli għajnejja għal ħafna affarijiet li jien stess ma kontx naf bihom. U nispera li min ikollu l-ktieb u jaqrah jifhem dak li fhemt jien meta qrajtu u mbagħad għamilt il-fotografija tiegħu. Fi kliem il-President George Vella, illum il-ġurnata nsemmu kliem u kunċetti bħalma huma s-sostenibilità, it-tibdil fil-klima u l-preservazzjoni tar-riżorsi naturali. Iżda meta wieħed jiżen u jixtar xi jsarrfu dawn il-kliem, insibu li dan il-ħsieb tal-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwann dwar il-ħażna tal-ilma huwa sors importanti ta' ispirazzjoni għalina lkoll. Bħala pajjiż, konna diġà nafu l-problema li kellu pajjiżna minħabba n-nuqqas ta' provista tal-ilma. Spiss Malta kienet tiffaċċja kriżi relatata mal-ilma. Fid-dinja moderna tal-lum, fejn il-konsum tal-ilma dejjem jogħla mal-bżonnijiet tal-iżvilupp tas-soċjetà, ninsabu f'sitwazzjon li għandna bżonn ħafna aktar attenzjoni. Il-pubblikazzjoni tfornina b'tagħrif interessanti dwar il-ħidma li twettaq il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma sabiex tassigura provista dejjiema u adekwata għall-esiġenzi ta' pajjiż modern fid-dinja tal-lum. Naqraw dwar is-sorsi differenti li llum jagħtuna l-ilma, il-ħidma sabiex jitnaqqas it-telf tal-ilma, il-laboratorju u proġetti infrastrutturali, kif ukoll il-produzzjoni tal-hekk imsejjaħ new water. Importanti li llum il-ġurnata n-nies jifhmu l-effort kbir li jagħmlu l-ħaddiema tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma filwaqt li Il-korporazzjoni tipproduċi l-ilma li jiġi 65 fil-mija minn desalination plants li għandna ma' Malta u Għawdex u 35 fil-mija mill-ground water. Imbagħad jiskatta l-proċess tad-distribuzzjoni. Ovvjament illum il-ġurnata, bħalma ssemma wkoll fil-ktieb 8,000 Years of Water, ma nagħtux biss l-importanza just id-distribution, Imma importanti ħafna il-mezz li bih isir dan id-distribution. Importanti ħafna li nagħmlu dan bl-iktar mod effiċenti possibbli. Rajna kif fl-aħħar xar snin il-korporazzjoni għamlet rekord niżlet minn 20 ILI li huwa ehm, l-Infrastructure Leakage Index minn 20 għal 1.8 li huwa ehm, world record. Ehm, meta nqablu lil nfusna ma' entitajiet oħrajn barra minn Malta dan huwa rekord, jiġifieri llum ġata nistgħu nkunu kburin u niftaħru bil-fatt li l-ilma u Malta tiġi distributed għand il-konsumaturi tagħna u negozji tagħna bl-iktar mod effiċenti u bl-inqas losses possibbli. Tajjeb li ngħidu li sa għaxar snin ilu kellna medja ta' 4,000 metru kubu fis-siegħa li beda jinħela, kien qed jinħela. Illum ġurnata niftaħru li għandna numru ta' madwar 360 metru kubu biss fis-siegħa li qed jinħela. Ovvjament dan wasalna s'hawnhekk huwa bl-isforz tal-ħaddiema tagħna, sforz kontinwu li qed nagħmlu. Ovvjament, given li aħna iżola bi ftit riżorsi, niżguraw li r-riżorsi kollha li aħna għandna nużawhom bl-iktar mod possibbli u bl-aħjar mod possibbli. Tajjeb li ngħidu li llum il-ġurnata mill-waste water, mid-dranaġġ li aħna qed niġbru u qed nittrattaw, qed noħorġu l-water għal new water għall-agrikoltura. Jiġifieri dan l-ilma li aħna tipproduċu minn l-STPs tagħna, mill-treatment plants, qed noffruh imbagħad b'xejn lill-agrikoltura. Ovvjament dan again huwa sforz tal-ħaddiema u tal-investimenti kollha li qed tagħmel il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li fih qed naraw ġabra sostanzjali ta' dan ix-xogħol qed jiġi showcase fuq dan il-ktieb fenomenali li ħarġet il-korruzzjoni fis-servizzi tal-ilma. Semmejna wkoll l-importanza li n-nies tkun taf bħala korporazzjoni x'aħna nagħmlu. Illum il-ġurnata aħna nagħtu importanza kbira il-fatt li aħna nkunu in-line man-nies tagħna u nisimgħu lin-nies tagħna. Infatti, bħalma semmejt qabel, l-effiċenza li aħna qed niżguraw ġo aħna niżguraw L-ilma kollu li aħna nipproduċu jasal kollu għand in-nies tagħna. U qed nagħmlu hekk anke wara l-meter. Jiġifieri, illum il-ġurnata aħna permezz tat-teknoloġija u permezz ta' AI u programmi li aħna nużaw, nafu meta household ikollha leakage. Ovvjament aħna li qed nagħmlu qed nibagħtu emails, nibagħtu ittri għand in-nies, ninfurmaw in-nies minn qabel qabel ma jirċievu il-kont tagħhom. Jiġifieri mbagħad hemmhekk in-nies jistgħu jitkellmu ma' plumbers u magħna biex niżguraw li ma jkunx hemm ħela. Jiġifieri ovvjament aħna qed nagħtu importanza kbira il-xogħol aħna, il-xogħol li qed nagħmlu permezz tal-ħaddiema tagħna u ovvjament tajjeb li n-nies hemm barra tkun taf l-isforzi kollha li qed tagħmel il-korporazzjoni. Nirringrazzjaw lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għall-kopja li għoġobha tgħaddilna sabiex stajna nwasslu dan is-servizz. Inħeġġu lil kull min iħobb isir jaf aktar dwar l-istorja ta' pajjiżna, f'dan il-każ, l-immaniġġjar tal-ilma sa mill-miġja tal-bniedem fil-gżejjer Maltin, sabiex jakkwista din il-pubblikazzjoni, li saret ukoll b'għan filantropiku peress li,